Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin arsa tui leh awlsam taka chhum dan siam dan kan en ho leh dawn a ni. Bai dan te pawh kan ti thei ang chu. Tun tuma arsa ka rawn siam dan hi a tuiin a awlsam em em a, siam a harsa lo va. Bawlhlo hmuh han harsa leh hau tak pawh kan hmang dawn lo va, video hi a tawp thlengin min lo en sak ula, nangni pawn in lo siam ve leh theuh dawn nia tui in tih ve ngei ka ring. Arsa hi ka silfai sa ka chan sa a ni a ti hian chawhtawlah hian kan dah rih ang chuan bawlhlo kan mamawh tur te kan lo chan ang, sawhthing kan chan anga sawhthing hi hetia han nem per hmasak hianin a rim te hi a chhuak tha duh ka tia. kan nem per hmasa anga chuan kan chan ang. Kan duh chuanin kan raw sawm thei bawk a ni, kan deng sawm thei bawk a ni. Telh tam a ngai lutuk lova sawhthing chu kan chan zo ta a, chuan purun var kan telh leh ang. Purun var hi bul khat ka hmang dawn a ni. Purun var pawh kan nem per anga chuan kan chansawm leh ang sawhthing kan tih ang tho khan. Purun var leh sawhthing chu kan chan zo ta a, bowl ah kan dah ang. Chuan carrot kan telh dawn a, carrot hi kan chan leh ang. Carrot kan nei loh chuanin carrot aiah khan i scoot te pawh a telh thei a, chuan zikhlum te pawh kan duh chuan kan telh thei a ni. Carrot kha a kawr ka vel a, a kawr ka vel hnuah khanin umm pan ve deuh hlek khan kan chan bung deuh hmuk hmuk anga chuan kan chan bun sa kha kan chan sin leh dawn a ni. Carrot hi chu lian vak lo pahnih kha ka hmang a, chuan carrot pawh kan chan zo ta a, hmarcha pui kan chan leh ang, hmarcha pui kan chan han ti ila aw, hmarcha pui hi chu ka chan dawn lo a, hei kan hmuh ang hianin a laiah hianin ka va chep kak a, ah chep phel lo khanin ka chep kak ringawt a ni, kan duh chuanin kan chan thei a. kan chep phel tlang thei bawk a ni. Hmarchapui pawh kan chan zo ta a chuan thir belah ka siam dawn a, ka chhum dawn a, hmarchapui kha ka dah lut a, chuan arsa kha kan dah lut ve leh ang, tui hi kan duh ang tawk a tam kan lei anga tui kha chu a dai ka hmang aw, chuan purun var leh sawhthing kan chansawm sa kha kan telh leh ang a, chuan purun sen pum khat kan telh leh ang, purun sen hi kan chan leh ang. Purun sen pawh kan chan zo ta a, chi a al tur tawk kan al ang. Chi kan al zawh hnuah khan gas kan on anga kan chhuang ang. Gas hi chu a sang berah ka dah a, chuan a sauh hma zawkna turin kan chhin anga kan chhuang sau bawrh bawrh ang. A lo sau bawrh bawrh tawh a hei tunah chuanin kan han chawk let vel ang. A rim pawh tui nghal chak chak hle a ni. Purun var te, sawhthing te, carrot te, hmarcha te, chi te ka alh avang khanin bai te pawh kan ti thei ang ka tih tawh kha kan duh chuanin tihian kan han chhuan chho bawrh bawrh hnuah hianin tomato pum hnih chansa ka thlak a chuan carrot kan chansa kha kan thlak ve leh ang. Kan chawhpawlh anga kan chhuang chho leh bawrh bawrh ang. Tomato leh carrot ka thlak hma khanin minutes sawm vel ka chhuang tawh aw. A rim a tui lutuk a, hmin hma atang hianin ei a chak awm nghal rum rum mai a ni. Kan chhin leh ang. Kan han chhuang sau leh bawrh bawrh a, a hmin dawn hnai tawh a, a rim pawh tui vawng vawng tawh lutuk a ni, ril a ti ṭam rawih rawih tawh mai maw? Ei a chak awm tawh lutuk a ni, arsa hi chu a hmin har lova, minute sawmhnih vel chhuan khan a tawk viau a ni. A rim ti tui zual turin bahkhawr tlem ka thlak leh a, bahkhawr hi kan duh loh chuanin a aiah khanin Dania party te kha kan thlak thei a, kha kha chu keimahni neih rimchhan leh kan duh dan ang ang khan a tih thei a ni. Tihian hei minute sawmhnih vel chu ka lo chhuang ta a, za vai hianin a hming chu a ni dawn tawh mai a, a tui em em a, hei a rawng te pawh hi han en ul a, a mawi a, a tui te pawh hi a eng deuh kak a ni. A hang tui lut tuk a chuan a al dan te pawh kha a tawk vel a, a hranpa hmeh han han thlak pawh kha a ngai lo, a hang tui em em a ni. Carrot kan thlak hian a hmel a ti lang mawi a, chuan a ti hang tui zual em em bawk a, hmarcha kan han thlak te kha an thak deuh sek a, thak lutuk si lo khan a tui em em a ni. Hmarcha kha chu thak kan duh loh chuanin kan telh lo mai dawn nia ti hian kan arsa chhum chu a hmin tawh a, gas kan off tawh ang. Bawlah ka chhuak chhuak a, hei arsa thenkhat kha chuan a tui kha a tlem kha ka leih leh bawk a ni. A tui te pawh hi a eng deuh kak mai a, kan sawi tawh ang khanin a tui em em a, a hang tui em em a ni. Chuan ka channel min hlutsak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a. Min la subscribe ve lo te pawh khan a theih chuan khawngaihin min lo subscribe ve ula. like kha kan uar hram hram bawk dawn nia aw. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela, video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in zavaiin ni hman nuam zan hman nuam vek ule.